Id-deċiżjoni li jkollok tarbija hija waħda mill-aktar importanti li se tieħu f'ħajtek. It-twelid ta' tarbija jkollu impatt fuq prattikament kull qasam ta' ħajtek. M'hemmx dubju li t-tarbija se jkollha impatt fuq il-finanzi tiegħek ukoll. fit-tħejjija għat-tarbija tiegħek hemm ammont sostanzjali ta' affarijiet li trid tqiegħed flimkien. Ħafna minnhom ser jiswew il-flus. Dawn jinkludu. Li torganizza basket għall-ħlas. Dawn jistgħu jinkludu l-formoli tar-reġistrazzjoni tiegħek għall-isptar u l-karta tas-saħħa, papoċċi u kalzetti li jsaħħnu, flokk kbir għal waqt il-ħlas, riċipettu sportiv għall-banju jew shower, oġġetti tal-kumdità personali, mużika, krema għall-kura tal-ġilda, krema għal xufftejn, l-imħadda tiegħek stess u l-birth ball. Lista ta' nies li tista' ċċemplilhom, mobile u l-kamera tar-ritratti u tal-vidjow, it-tnejn iċċarġjati. Provvisti ta' wara t-twelid fosthom ħrieqi u ħwejjeġ għat-tarbija, Ħwejjeġ komdi biex toqgħod id-dar, maxi pads u riġipetto biex tredda. Għajnuna addizzjonali li forsi jkollok bżonn fl-ewwel jiem meta tmorru lura għad-dar. Ix-xiri tal-affarijiet essenzjali għat-tarbija tat-twelid, fosthom ħwejjeġ, kutri, xi tagħmir għall-ikel. Neċessitajiet oħra bħal sodda għat-trabi, push chair, car seat, dawl għal matul il-lejl, ilqugħ għax-xemx fil-karozza, playpen, eċċetera Uħud minn dawn l-affarijiet jeħtieġ li toħodhom miegħek meta tmur l-isptar, oħrajn tużhom mill-ewwel meta tirritorna d-dar bit-tarbija. Oħrajn mhux neċessarjament tiġi bżonnhom mill-ewwel u għalhekk għandhom jiġu posposti għal meta jkollok bżonnhom jew tkun taf li se tużhom. Toqgħodx lura milli taċċetta affarijiet essenzjali għat-trabi minn tal-familja jew il-ħbieb. Jekk tissellef mingħand tal-familja jew il-ħbieb tiffranka ħafna flus. Madanakollu, b'mod edukat, tista' ma taċċettax xi sodda antika, siġġu għoli, car seat eċetera li ma jilqux l-istandards tas-sigurtà. Uża l-Ġemgħa Planner għat-Tarbija Tiegħi biex jgħinek tippjana u tibbaża l-baġit għat-twelid tat-tarbija tiegħek. Waħda mid-deċiżjonijiet li ser ikun hemm bżonn tittieħed qabel jitwieled it-tarbija hija dwar min se jieħu ħsieb it-tfal. Jiġifieri min se joqgħod id-dar biex irabbi t-tarbija sakemm tilħaq dik l-età li tħossukom komdi biżżejjed biex min kien qed jieħu ħsiebha d-dar ikun jista' jirritorna għax-xogħol. Meta tiddeċidu min se jieħu ħsieb it-tarbija, tridu żżommu f'moħħkom fatturi bħal dawn. Min minnkom għandu l-aħjar opportunitajiet ta' karriera? Min minnkom għandu l-ogħla dħul għaliex id-dħul tagħkom jista' jonqos għal ċertu perjodu ta' żmien? Jekk int impjegata ser tirċievi l-leave tal-maternità sħiħ kif ukoll il-benefiċċju tal-leave tal-maternità. It-tnejn huma pro rata jekk taħdem part-time. U jekk inti mara self-employed, int tikkwalifika għal erba' ġimgħat ta' benefiċċji tal-leave tal-maternità miżjudin mal-ewwel erbatax-il ġimgħa ta' intitolament għall-benefiċċju tal-maternità. Jekk intom it-tnejn impjegati, dan ifisser li ladarba l-intitolament għall-benefiċċju tal-maternità jiġi eżawrit, bħala familja jeħtieġ li tirranġaw biex tgħixu b'salarju wieħed, filwaqt li tridu tqisu li l-familja kibret b'membru ieħor, u għalhekk, Intom qed tagħmlu aktar spejjeż biex tixtru l-affarijiet essenzjali għall-bżonnijiet tat-tarbija. Id-deċiżjoni tiegħek tista' tiġi ddeterminata fuq min minnkom għandu aċċess għal miżuri li jiffavorixxu l-familja. Il-Gvern huwa impenjat li jipprovdi miżuri li jaffavorixxu l-familja fir-rol tiegħu bħala mgħallem mudell tas-soċjetà. Miżuri li jaffavorixxu l-familja jistgħu jinkludu teleworking, sigħat tax-xogħol imnaqqsa u leave tal-ġenituri. Xi wħud minn dawn id-drittijiet ġew stabbiliti fil-ftehim kollettiv. It-teleworking mhux dritt, iżda jiddependi fuq il-pożizzjoni u r-rwol li għandek. Jekk int impjegat mis-settur privat, hemm inqas ċans li jkollok aċċess għal miżuri li jaffavorixxu l-familja, għax mhux kull min iħaddem jipprovdi miżuri bħal dawn bħala parti mill-pakkett tal-impjieg. Għaldaqstant, huwa importanti li int u l-partner tiegħek Tkunu tafu dwar il-miżuri li jiffavorixxi il-familja tiegħek, li kemm disponibbli għalik fil-postijiet tax-xogħol rispettivi u liema huma dawk li jaħdmu l-aħjar għalik. Id-deċiżjoni ta' meta min prinċiparjament ikun qed jieħu ħsieb it-tfal jidħol lura għax-xogħol tvarja minn familja għal familja. Xi ġenituri jidħlu lura kmieni, oħrajn aktar tard, fosthom meta t-tfal jibdew jattendu s-skola sekondarja. L-appoġġ għall-familji fir-rigward tas-sapport tat-tfal tjib b'mod sinifikanti u jinkludi s-servizz ta' wara l-iskola, il-klabb 316, childcare b'xejn, eċċetera Uża il-Ġemgħa Planner għat-tarbija tiegħi biex jgħinek tippjana u tibbaża il-baġit tiegħek.